An macalo Dokto Banios, voice of the voiceless, ka ce gwok itamo ni in itye ki bad news mo kenyo, an ajoli bota. Ka gwok in itye ki lok angeya mo kenyo ma in imito ni an awace i yamo, doggola tye twolo me bino bota. Dok ingeo ni in itye ki lok mo i cwinyi kenyo. ma imito ni gituci i cocol media nyo gino mo tye ma anywena anywena mo tye ka timme kenyu nyo gwok ngeti mo tye ma tye ka timo gin ma pe tye ka yomo iwu ma dok i lok koni koni luwe koni ni ngo wukel lokke bota wek an amony yamo pien this time an pe amito koko ni lawer mani kwongo tye ka koko kome anga anga mani tye ka kelo nyeko wek an apwony ngen ma tye ka kelo nyeko li eno ni maber wek an macalo Dokto Banios apwony ngen ma tye ka rupo dano maber adada an macalo Dokto Banios voice of the voiceless dok ka ce ka wutamo ni leba an dong abigiko yat oo yat pud peya ogik an ape medde ki yat abimede ki pwony, ka ma mito ni kiyeti, abiyeto, ka ma mito ni respect omyero obed iye ki lok ki woro, an bene abiloko ki woro. Dok ka itye ka bino ka lok i kom Dokto Bad News nyo gwok itye ka bino ka gamo lok mo, itamo ni kibol leb mo iye, Bad News bubalo wii, Bad News bubalo wii, Bad News bubalo wii. pien this time wamito ribbe, wamito kuc. Mudinge, bad news ojubo neno kit me tyeko lokke. An macalo Dokto Bad News, an atye bad news ya? An atye bad news, ngat mo keken pe twero an, dok ngat mo keken pe bworo an. An ka akeco, araco aloyo gin mo keken. An pe amito winyo ngur ongur ni ngat moni tye ka lweny i kom ngat moni, an pe amito. ni ngero mene tye ka daa i kom nga ma nyo nga ma tye ka tuko kin dano ma wun wutiko bedo ka nguke lapiny lapiny kenyo an acel calo omiya atye ka lweny pi lwor loo pe ni kono pi Acholi keken ento atye ka lweny pi lwor weng so this time meno obed mere ki kuc.

pe iwor onyo niningi, nongo bene awor, ento an atek ming, winyo lok ming dong awinyo pi kare malac, winyo lok ming dong wawinyo pi kare malac, ngen ma tika obuto wan ca weng-ngi dong wakanyo pi kare malac, ngen ma tika obuto wan macalo acholi nyo wan macalo alur nyo wan macalo langi nyo wan lwor ongetane dong wao lukete.

Bad news tye ma kome. Lutela en ma kiyerogi ni bed ki respect. Pe iteme me yito latela mo keken. In aye ma icwalogi malo kunu ma in ibino ka lyerogi i social media kanyi. Ping in dong ki rwom kwoni moni ma peke ni kong in icito ingabbe kunu kong. Nga aye itimo kit in in boss me gutim. An awaco atir wiya atir ya. Atir i wii ma pe dok ya an agwangu.

wun dong wuywe bene i tiktok kono wuywe kono i youtube wuywe kono i facebook wutamo ni dong wubino i koma wurum aruma ka pe wuto ci wubedo i buc wa i lujira bene pien me acel an kapaciti na lac an mwakana gire atiti kadi i mwaka ci nongo wun gire wudongo ento an atiti ento gen ma i wiya kala ka enini wun pe wuromo gen ma tye i ada ma kadi ka giloko i wii idugo lapoyao pien me acel gin ma tye i adama ka laka eni in pe itwero bedo kwede, gin ma tye i wiya ka laka eni in pe itwero bedo kwede. Tem yeto an, abilyero meni, abiyeto meni i cocol me dyera, abiliyeri i cocol me dyera ma imato ya to ka pe ingeyo an. Boss-wu tim pe twero an ya. Ka wutye ka yeta mere ni wutye ka supporting boss-wu tim pien ni gwok ka iyeta ci wutim wu supporting in ma wutim atwero timo. ma obos wi otim ma in mere itye ka geno ne ni ka iyero en otimo bu covering eno balo wi otim kwidi kwidi kwidi ayero bos wi otim kwidi kwidi kwidi akweko min bos wi otim amedo wa ki meni ka ikelo wii bota bene abi yenyi ka ma itye iye Uganda eni kong ya dit ka ibiringo kwena ibiringo kwena Uganda eni kong ibiringo ka lakwena kani Uganda kala kani ka wumedo ki posting vidio pa bos wi otim yamo cak ngwec Awinyo jo mukene lwongo i kin piny kenyo ni goc, ento an atye bad news. Iromo lwonga kit nying mo keken koni goc kono ngo? Lwonga mere kit mo keken. Ngat mo keken ma posting video ma mega content ma mega i social media en aye lwak ma ada dok en aye acwali ma atir, dano ma wiye tye, dano ma tye ki angid maber. Ngat ma tye ka posting video ma mega i social media ngete eno Lubanga ometi gum in imedde mere ka meno. Ka ngat mo otemo bwuru kwoni ci in Bin mere bota wek an anen yo me cot i gin enoni, wek anen yo me lyero nget enoni, pien pe twero bwuro in pi konten ma mega, ento an atwero bwuro en pi konten ma mege ma kitye ka bayone i yamo. Nonsens moni ma boss wu Tim tika obedo ka timme kwede ma bedo ka bayone i yamo, in latin mo keken ka ibedo ka posting vidio pa boss wu i yamo, ibedo pe. balo wii teng teng teng this time amito kut bos wi otim bene this time an pe amito winyo lebe pien ka imede ki leb bad news obipwonyi an macalo dokto bad news abipwonyi eni in itamo ni in kene aye ingeyo leb wan jo mukene leb kany an macalo dokto bad news leba rac an pud pe awaco i leb weng An pud pe atit i leg weng, kani an abin ka yeti bot lutim, ayeti o dwi kwici teng, kwici teteng teteng teteng, ci wun lutino moni ma wun wutye ka raro ni wutim ber, wutim ber pe wungol yo eni, pien ni birwene me kweni nono, wun mere aneno wu simple ya, tewu kicek, ka wutamo ni muka wun wulac, wutamo ni wiwu eni twero o ki wiya, gin ma an aloko i social media kani in itwero loko ne?